Bäşinji fewral dünýäniň iň meşhur adamlarynyň biriniň, Kriştianu Ronaldunyň doglan güni. Bizem şonuň üçin bu gün ady rowaýata öwrülen futbolçy hakynda size gürrüň bermekçi mähribanlar. Köpimiz garaşdyk dogry dämi? Futbol bu durmuş. Futbol bilen ýaşa şonda görülmedik üstünlige ýetersiň. Bu bolsa eýýäm Ronaldunyň öz sözleri mähribanlar. Kriştianu Ronaldu Al-Nassr toparynyň Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy, ýagny häzirki wagtda Çempionlar ligasynyň bäş gezek ýeňijisi, Angliýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň çempiony, iki müň on altynjy ýylda Ýewropa çempionatynyň, iki müň on sekizinji, iki müň on dokuzynjy ýylyň Milletler ligasynyň ýeňijisi, bäş sany Altyn topuň, üç sany FIFA-nyň Ýylyň iň gowy futbolçysy baýragynyň, dört sany Altyn but sanyň eýesi. Ol ýygyndylaryň derejesinde iň köp gol geçirmekde rekord goýan oýunçy. Dogra dogry diýmekdir. Kriştianu Ronaldu hakynda esasy maglumatlar şular. Ady, Kriştianu Ronaldu Dus Santus Aweiru. Doglan senesi, bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyl bäşinji fewral. Boýy, bir ýüz segsen ýedi santimetr, ýagny bir segsen ýedi. Agramy, segsen dört kilogram. Lakamlary, Ronni, Kriro, CR we CR ýedi. Hemmämiz bilýäs. Kriştianu Ronaldu Portugaliýanyň Madeýra adasynda Funşal şäherinde dünýä indi. Futbolçynyň maşgalasy garyp eken. Onuň ejesi Dalareş Duş Santu Şaweiru aşpez, kakasy Žoze Dini Şaweiru bolsa bagban bolup işleýän eken. Kriştianu maşgalada dördünji çaga bolupdyr. Ronaldunyň Ugo atly agasy, Elma hemem Liana Katýa atly iki sany uýasy bar. Köp kişi Kriştianu Ronaldunyň ady Kriştianu, familiýasy bolsa Ronaldudyr öýdýär. Ene, gyzykly ýerine geldik. Beýle däl, mähribanlar. Futbolçynyň familiýasy Aweýru. Kriştianu Ronaldu bolsa goşa at, Kriştian Ronaldu. Onuň Ronaldu ady Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Ronald Reýganyň şanyna dakylypdyr. Ine täze maglumat. Bilmeýärdiňiz gerek? Sebäbi oýunçynyň kakasy bu prezidentiň muşdagy eken. Ronald. Geliň indi Kriştianu Ronaldonyň şahsy durmuşy hakynda durup geçeliň-de. Portugaliýanyň ýyldyzynyň bäş sany çagasy bar. Uly ogly Kriştianu Ronaldo, kiçisi ýa Junior, ekizler Ýewa bilen Mateo hemem kiçi gyzlary Alana, Martina bilen Bella Esmeralda. Indi bolsa iň gyzykly sowallaryň biri Ronaldo näçe gazanýar? Ýaňam aýdyşym ýaly häzirki wagtda Al-Nassyrda onuň iş haky iki ýüz million ýewra ýetýär. Ýyl. Kriştianu dünýä futbolynda iň köp hak alýan futbolçy. Mundan başga-da onuň Nike brendi bilen ömrüniň ahyryna çenli baglaşan şertnamasy bar. Şol şertnamalarda hüjümçi ýylda ýigrimi üç million dollar gazanýar. Ýene bir million futbolça Armani kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasyndan gelýär. Bu-da elbetde hemmesi däl. Ronaldunyň öz egin-eşik brendi bar, ol CR ýedi diýip atlandyrylýar. Her ýyl egin-eşik söwdasyndan ol takmynan azda-kände on million dollar gazanmagy başarýar. E nä bolandyr diýip pikir edýän bolsaňyz, düýbünden, ol entek, elbetde, kän. Kriştianu Pestana myhmanhanalarynyň hem eýesi. Bu myhmanhanalar Portugaliýa, Ispaniýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary hemem Marokko ýaly döwletlerde bar. Forbes-iň habar bermegine görä, iki müň ýigrimi dört, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllaryň möwsüminde Ronaldu futbol meýdançasyndan daşarda altmyş bäş million amerikan dollary töweregi gazanypdyr. Soňky onýyllykda Ronaldu iň köp hak alýan futbolçylaryň başyny çekip gelýär. On ýyl bäri. Şol wagtda onuň gazanan puly takmynan bir milliard töweregi dollar hasaplanýar. Ronaldu bilen Instagram hakda-da aýratyn durup geçmek isleýän. Instagramdaky agzalary hasaba alanyňda Kristiano Ronaldu dünýäde iň meşhur adam. Onuň agzalary sany, ýagny agzalarynyň sany alty ýüz kyrk sekiz milliona ýetdi häzirki wagtda Instagramda. Belki siz. Gepleşigimizi görýän wagtyňyz elbetde adam köpelem bolmagy ahmal. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň sentýabr aýynda onuň dürli jemgyýetçilik torlaryndaky umumy agzalarynyň sany bir milliarda ýetdi. Ronald hemem haýyr-sahawat hakynda söz açsaň, onuň haýyr-sahawata sarp edýän ummasyz pullary elbetde hökman bellenip geçilmeli. Kriştianu üç sany uly abraýly haýyr-sahawat guramasynyň resmi wekili. Olar, UNICEF, Birleşen Milletler Guramasynyn çagalar hakyndaky ýörite gaznasy, Çagalary halas ediň! hemem World Vision guramalary. Iki müň on ikinji ýylda Ronaldu öz utan Altyn Butsa baýragyny bir ýarym million ýewra satýar. Şol pula-da mekdepleri gurdurýar. Ýene bir ýyldan soň bolsa bir baýragyny Altyn Topuny satýar. Ondan düşen pula futbolçy agyr keselli çagalara haýyr-sahawat edýär. Bir gün futbolçy Karluş Martinşiň üç ýaşly çagasynyň süňküniň ýülügi bilen baglanyşykly keseli ýüze çykarylýar. Ronaldu şonda çaga geçirmek üçin öz süňküniň ýülüginden bermäge razy bolýar. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Marokkoda ýer titreme bolanda Portugaliýanyň ýyldyzy öýsüz-öwzarsyz galanlary öz Marrakeşdaky dört ýyldyzly myhmanhanasynda mugt ýaşadýar. Geliň indi bolsa Ronaldu hakynda gyzykly maglumatlar bilen siziň ähliňizi tanyş edeliň mähriban. On bäş ýaşynda Ronaldu ýüreginde operasiýa geçirýär, ýagny ýüregi bilen baglanyşykly. Şol wagt futbolçy Sporting toparynda eken. Operasiýa lazer hirurgiýasy bilen edilýär. Üç günden soň bolsa Ronaldu türgenleşige gaýdyp gelýär. Iki müň on üçünji ýylda Kriştianuň watany bolan Madeýra adasynda futbolçynyň adyny göterýän muzeý açylýar. Ronaldo basketbolçylardanam has ýokary ýüplükge, iki müň on birinji ýylda Çiçester uniwersitetiniň alymlary biomehaniki barlagy geçirdiler. Barlaglara laýyklykda futbolçy duran ýerinden bökende kyrk dört santimetr bat alyp, ylgap bökende ýetmiş sekiz santimetr ýokarlygyna böküp. başarýan eken. Bu-da hiç mähribanlar. Britan Kolumbiýasynyň uniwersitetiniň dördünji ýyl talyplar jemgyýetçilik derslerinde Kriştianu Ronaldonyň ömrüni we karýerasyny öwrenýärler. Kriştianu Ronaldo awtoulaglaryň dürli görnüşlerini ýygnamagy gowy görýär. Onuň on dokuz sany maşyny bar, häzirki wagtda Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce, gara sany soňky wagtky. Futbolçynyň awtoulaglarynyň iň arzany Mercedes-Benz C Ýüz ýigrimi CDI bolup durýar, olam eksklýuziw, biliberiň ony. Ine, mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, şunuň bilen biz Kristiano Ronaldo hakyndaky gürrüňlerimizi şu pursatda jemleýäs. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir zady size ýatladýas. Siz indi, Bilesim gelýär maňa gepleşigine dolulygyna bilet film onlaýn kinoteatrynda, şeýle hem bilet wideo platformasynda-da tomaşa edip bilersiňiz, elbetde, türkmen portaly bilen deň derejede. Şu sebäpden hem gepleşigimizi şu pursatda jemleýäs, siz öz halan zatlaryňyzy ýa. Mundan başga Ronaldo hakynda näme goşmaça zatlar bilýän bolsaňyz, barçasyny kommentariýada ýazyň, belläň, öz pikirleriňizi paýlaşyň. Nesip bolsa, gepleşigimiziň gysga görnüşi siziň üçin ýörite TikTok sahypamyzda hem ýetiriler mähribanlar, onda näme şu ajaýyp pursatda ýene günlerde görüşýänçäk hoş sag boluň we gepleşigimiziň ahyrynda özüňize gowja seretmegi ýatladýas şeýle hem Siýu! diýip gepleşigi jemleýäs.